Gudden Owend bei Dikrich TV. Mir stinn elo hei virum Palais de Justice zu Dikrech, deem säi Grondsteen 1850 scho geluecht ginn ass. An et ass dëst iwwregens dat éischt Gebai, wat jee fir d'Justiz hei zu Lëtzebuerg gebaut ginn ass. An haut, do loosse mer Iech hannert d'Kulisse vun dësem beandrockenden neoklassesche Gebai loosse mam Procureur d'Etat Aloyse Weirich, deen hei de leschte Mount säin Abschid gefeiert huet. De 25. September 2019, déi Leit, déi haut um Dikrecher Geriicht erwaart ginn, musse sech net engem Urteel stellen an duerfir gi si dann och vum Staatsanwalt héchstperséinlech empfaang. Si si komm, fir him Äddi ze soen an och Merci, esou zum Beispill säin Nofollger, de Substitut Jean-François Boulot oder d'Generalstaatsanwältin Martine Solowjew, déi scho mam Aloyse Weirich zesummen zu Stroossbuerg studéiert huet an elo an enger ganz perséinlecher Ried hire Respekt ausdréckt fir déi gutt Aarbecht, déi de Chef vum Dikrecher Parquet a senger ganzer Karriär geleescht huet. Déi Saachen, déi en ugepaakt huet, huet hie mat zwou Hänn ugepaakt. A wann e Problem ze léise war, da war hien en Deel vun der Léisung, awer e wollt ni en Deel vum Problem sinn. Dat ass eben dat, wat flott war, mat him zesummenzeschaffen, ëmsou méi wou ech jo scho vu Stroossbuerg-Zäiten och kannt hunn a wou mer am Fong zesummen an der Justiz grouss gi sinn. Den Aloyse Weirich selweriwwerdeems weist sech dankbar fir all déi flott Stonnen, déi hien a senger Karriär verbrénge konnt, déi vill Frëndschaften, déi duerch déi Aarbecht entstan sinn, An awer och déi interessant Zäit, déi hien déi lescht 8 Jor als Procureur zu Dikrech verbrénge konnt.
Dass ech mengen dass eng flott Feier ass, fillen mech gutt. Ass ëmmer een bëssen opgereegt, mee et geet elo. Ech mengen ech hunn déi lescht Dossieren richteg traitéiert, op déi richteg hinbruecht. Elo gëtt e bësse gefeiert an dann geet et lass an d'Pensioun. Virun allem wëll den Aloyse Weirich elo déi Zäit mat senger Famill nohuelen, déi hie virun allem déi lescht 8 Joer net vill gesinn huet. D'Skulptur vum Bertrand Ney, Autour du point, déi hien zum Abschid kritt, soll de Punkt maachen. Awer sou wéi och d'Skulptur verschidde Manéieren huet opgestallt ze ginn, sou wäert och dee Mann, dee säi ganzt Liewe mat Häerz a Séil fir d'Justiz zu Lëtzebuerg am Asaz war, och säi Privatliewen ëmmer vun alle Säite beliewen, mat vill Sport a Reesen a sécher och mol engem Ofstiecher op Dikrech, wou sech de Beetebuerger déi lescht Joren nëmmen all ze gutt agelieft hat. De Procureur d'Etat Aloyse Weirich ass also elo a Pensioun. Opgepasst, et wäert elo piipsen, eemol, zweemol, ier e fortgaangen ass. Awer du huet en eis nach eemol matgeholl duerch dëse wonnerschéine Palais de Justice. Jo, den Tribunal d'arrondissement, dee gëtt et am Fong al scho ganz laang, 1795 dorëmmer, a laang Zäit awer ouni Palais d'justice. Jo, dat ass richteg. Si hunn fir d'éischt Huet d'Geriicht an der Groussgaass, hei haten se gelount, do hunn se do fir d'éischt Geriicht gehalen, a wéi se do net méi eens gi sinn, do hunn ass e Raum am ale Klouschter gelount ginn och, an do ass an der Bibliothéik Geriicht gehale ginn, mee dat ass natierlech och bemol net méi duer gaangen, an do ass natierlech decidéiert ginn, fir e Palais de Justice ze bauen. 1850 ass do hei de Grondsteen geluecht ginn. An do hu se zwee Joer gebaut an 1852, et weess een net genau den Datum, well et ass net richteg ageweit ginn déi Kéier, hu se dann ugefaangen déi éischt Prozesser hei ofzewéckelen. Jo, an dat Gebai, dat steet haut och nach ëmmer genee esou wéi 1850, och ëmmer wéi et do gebaut ginn ass, just natierlech ass dat Ganzt virun e puer Joer komplett renovéiert ginn. Fir 6 Magistraten, 12 Riichter a gutt 30 Sekretären war den no bäi 200 Joer ale Bau mat der Zäit einfach ze kleng ginn an duerfir gouf bei der Renovéierung vun 2014 hannen an d'Mëtt vun der fréierer U-Form e Stéck bäigesat, dat fir de Public quasi onsiichtbar bleift. Deen neie Palais de Justice ass domat elo méi grouss, méi schéin an och méi funktional.
Wat och ganz wichteg war fir eis, dat ass de Sécherheetstrakt, wou d'Gefaangener kënnen elo mat der Camionnette hei ënnen um Rez-de-chaussée erafueren an dann duerch e Sécherheetstrakt kënne bei an d'Sëtzungssall gefouert ginn, wéinst der Sécuritéit, mee och virun allem wéinst der Dignitéit vun de Gefaangenen, déi elo net méi duerch de Public kommen, mee duerch en ofgetrennte Raimlechkeeten. bis zum Sëtzungssall méi sécher a méi dinn eben dohinner kommen.
Dat Dikricher Geriicht ass iwwregens fir iwwer 50 Prozent vum Lëtzebuerger Territoire an ee Fënnëftel vun der Populatioun zoustänneg. D'Krimmen, dat sinn awer déi selwecht wéi och soss am Land. Hei am Norde geschéie genau déi selwecht Saache wéi am Süden. All déi Prozesser, déi hei oflafen, hunn déi selwecht Charakteren. Mir hunn hei Mord, mir hu Kläppereien, mir hunn, et géif ee sech wonneren, et mengt ee jo ëmmer am Norde wär et méi roueg wéi donidden am Süden, mee dat ass net wouer. An d'Prisonéier, déi musse wa si op d'Geriicht kommen, fir d'éischt am Keller an dëser klenger Zell waarden. Vun der Zell geet et dann duerch deen ale verwëlfte Keller, Leschte Pëtz, déi nei modern Cafeteria an dann erop an eran an de Sëtzungssall. Hei lo si mer an deem ale Sall, deen nach genee esou ausgesäit wéi 1850, awer natierlech renovéiert a modern equipéiert. Mee en ass natierlech vill méi funktionell ginn. Mir hunn well Kameraen, déi eis géifen erlaben, wann dat bis eng Kéier an d'Gesetz kënnt, fir och Prozesser opzehuelen. Mir hunn och e Beamer hei. Fir mat Videoconférence ze fueren, dat ass fir eis eng ganz wichteg Saach, datt zum Beispill en Affer net méi brauch onbedéngt den Täter am Sëtzungssall ze konfrontéieren, mä aus engem anere Sall, an engem anere Sall gefilmt gëtt, an da ginn d'Biller heiner iwwerspillt. Eben, et ass en neit Gesetz do, wat d'Videoconférence legal mécht, an et. Et hänkt elo nach vun allem un technesche Méiglechkeeten, fir dat nach méi oft kënnen anzesetzen. Dat ass alles e bësse méi komplizéiert, mee mir sinn ewell um gudde Wee, datt dat do an der Zukunft kënnt zum Alldagesgeschäft op de Geriichter gehéieren. Am Geriichtssall, do wou d'Kärstéck vun engem Fall ofleeft, ass alles genee organiséiert. Zu enger Dier kommen d'Affekoten eran, zu der nächster d'Leit, dann déi drëtt de Staatsanwalt a vun hannen déi dräi Riichter, déi an der Mëtt Plaz huelen An de Greffier. D'Affekoten, déi plädéieren um Riednerpult hannen, Zeien a Beschëllegte gi virgehéiert. Pro Woch ginn et pro Sall dräi Sëtzunge mat allkes 10 bis 12 Affären. Eleng am Arrondissement Dikrech ginn eng 10.000 Fäll am Joer behandelt, eng Zuel, déi permanent klëmmt. A kee Fall féiert laanscht de Procureur, de Staatsanwalt, den Affekot vum Staat, deem seng Haaptmissioun d'Strofverfolgung ass. All Strofdot muss duerfir dem Procureur matgedeelt ginn, deen dann decidéiert, wat an der Affär soll ënnerholl ginn. Duerfir muss an der Magistratur ronderëm d'Auer och een noreechbar sinn. Hei, mir sinn zu sechs Magistraten, dovunner huet ëmmer een d'Permanence, a soubal wéi eppes Gréisseres geschitt, wennt sech d'Police un de Parquet fir déi éischt Décisiounen ze huelen. Maache mer do eng Perquisitioun, gëtt do ee verhaft, kucke mer Telefonen no, wat maache mer genau? An déi Décisiounen ginn natierlech geholl da wann eppes geschitt, oft an der Nuecht, an dofir huet och ëmmer ee vun eis Déngscht, deen dann déi Appellen entgéinthëlt an dann déi éischt Schrëtt. ënnerhëlt an der Enquête. Iwwregens kann all Mënsch och direkt beim Parquet uruffen an eng Plainte an enger Strofdot maachen. De Wee iwwer d'Police ass net obligatoresch. Op alle Fall awer ass de Parquet vun Ufank un an all eenzelne Crime ageweit. Fir den Aloyse Weirich, deen um Ufank vu senger Carrière als Substitut um Parquet geschafft huet an dono 25 Joer laang Riichter a President vun enger Strofkummer war, ass op alle Fall frou um Enn vu senger Carrière nach emol als Procureur an der Magistratur gewiescht ze sinn.
De Parquet eben, wéi gesot, deen ass vun Ufank bis zum Schluss derbäi, huet vill méi mat de Leit ze dinn. Direkt am Ufank wann eppes geschitt, ass et net nëmmen, huet en net nëmme mam Beschëllegten ze dinn fir all d'Beweiser ze sichen, en huet vrun allem och mam Affer ze dinn fir dat ze schützen, fir och sech dofir ze suergen wat mam Affer geschitt an natierlech och ze suergen, datt d'Zeien net beaflosst ginn an esou weider, net mat ganz ville Leit während esou enger Enquête ze dinn. Do weess een och ni, wat op een duerkënnt. Et huet ee Permanence den Telefon rabbelt an et weess een net, wat da geschitt ass. Dat ka sinn, datt ee vun engem, deen ze schnell gefuer ass oder ze vill gedronk huet, mee ewell och, datt elo just e Mord geschitt ass, datt en Doudege fonnt ginn ass an esou weider. Dat ass déi Spannung, déi um Parquet ass an dat huet mech gereizt, fir zum Schluss nach eng Kéier do op dës Plaz ze kommen, fir dat nach eng Kéier kënnen ze erliewen. An dach geet den Aloyse Weirich mat engem klenge Regret, an zwar deen, dat d'Leit ëmmer manner bereet si Kompromësser anzegoen a Solutiounen a Sträitfäll ëmmer méi schwiereg ginn, trotz enger ëmmer méi effizienter Justiz. De leschte Weekend iwwerdeems waren déi Dikricher Filmdeeg, wou d'Cinéamateuren aus dem ganze Land hir Filmer weise kënnen. an dofir och ausgezeechent ginn, well et awer ëmmer méi schwéier gëtt fir Jonker drun ze kréien an sou en Club ze goen, mussen sech déi Verantwortlech och Neits afale loossen. Ufank Oktober am Ciné Scala, den Nico Sauber an de Jean Reusch, President an Tresorier vun der Fédération Luxembourgeoise du Cinéma d'Auteur, Hu Rendez-vous mat de Responsabeler vum Ciné Scala, dem Nadine Petit, fir déi lescht Detailer iwwer déi Dikricher Filmdeeg ze klären. Zwee Deeg laang sollen dann am Kino Amateurfilmer a verschiddene Kategorië gewise ginn. Et huet ee sech vill virgeholl. Nieft den Haaptkategorië sollen zum Beispill och nach Vakanzefilmer erausgezeechent ginn, grad ewéi Produktioune vu Jugendlechen. A well déi zënter enger Rei Joren net méi esou gär an d'Club'e ginn, mee hir Filmer am léifste mam Handy maachen, Gouf elo dëst Joer innovéiert. Wat mer dëst Joer och fir d'éischt hunn, dat ass den Open Screen fir Jugendlecher. Dat heescht, si kréien zwou Stonnen hei am Kino an si kënnen hir Filmer, déi si gemaach hunn, oder mat Kolleegen, mam Handy, mat enger Kamera oder mat wat, egal wat et ass, si kënnen déi hei weisen a mat hire Kolleegen oder hir Elteren a mat de Bomi an alles, wat wëllt kommen, kënnen déi um groussen Ecran Kënn si hir Filme kucken, déi si iergendwéi gedréint hunn?
Jiddereen, deen a senger Fräizäit e Film produzéiert, sief et an engem vun den 13 Clibb am Land oder privat, ass natierlech frou, säi Wierk am Kino ze bewonneren, ëmsou méi, wann en um Enn och nach ka mat engem Präis heemgoen. Puer Filmen, du gesäis. Schon wéi professionell an das schon gudd also vum biller vum montagen an musik och du du gesäis villen schéin sachen awer jo das net eng wéi profis festival awer Fonctionnéiert gutt, also ech sinn ganz frou mam déi ganzen Enthusiasm vum Awer vum Jury, vum Federatioun an vun de Participanten. Jo ech mengen dat ass eng gutt Beispill war. Ech mengen d'Resultat huet eng Eestëmmegkeet an der Jury fonnt, wat ëmmer wichteg ass, dass Jury sech eens ass. Do war eng Harmonie an mir hunn eng ganz flott Zesummenaarbecht fonnt. Schued, dass se net alleguerte kënnen hei sinn, hätte se gären hei och an der Rei gehat. Mee. A gëscht bei der Präisiwwerreechung vum Concours national ass eppes opgefall, Un Nowuess feelt et net. Sou gouf dat 12 Joer jonkt Félicie Hanon net nëmmen als bescht Schauspillerin geéiert, mee si konnt och den éischte Präis an der Kategorie Jeunesse entgéint huelen, fir de Film Teddy, deen si am Kader vun enger SNJ-Vakanzekolonie mat Gläichaltrege realiséiert huet.
Wou ech eben d'Haaptroll war, do sinn ech richteg zu Tracke sprongen am Fong an déi Roll, well och schonn éischter ech war, ech hu mer ni wierklech Gedanke gemaach, wéi dat wier, wann ech an engem Film spillen, well ech hat ni kannt hat virdrun.
Och den zweete Präis an der Kategorie Jeunesse, de Film Chickpeas, ass iwwregens an Zesummenaarbecht mam SNJ realiséiert ginn a fir dësen gouf et dann och nach de Coup de coeur du président. An den Haaptkategorien da goung den éischte Präis an der Kategorie Informatioun gëscht un de Guido Hasen vum CAL fir säi Film Matera. De Film Les Veilles de la Ville vum Christophe Hubert sollt den éischte Präis an der Kategorie Fantaisie maachen. Déi bescht Produktioun awer, do ware se sech all eens, dat war Nature morte, deen d'Chantal Lorang fir de Schuman Tube vum Lycée Robert Schuman realiséiert huet. Si krut dofir net nëmmen den éischte Präis an der Kategorie Fiktioun, mee och nach d'Coupe Louis Schmits zu Éiere vum fréiere President vun der Federatioun. Als Hobbyfotograf lafen ech sou wäit Jore mat dem Handy, mam Hond, Duerf Natur filmen eben war grad eng flott Luut ass. Déi Opnamen, déi hu sech eben am Laf vun de Joren e bëssen esou ugesammelt an du war ass e Concours ausgeschriwwe gi vu Crème Fraise, wou mäi Mann mam Suman Tube mat de Schüler matgemat huet. Do huet ee missen e Schnéibiesen an e Schaukelpäerd dran. Verwenden. Do hunn ech se ebe geduet, da méchs du och elo domm. De 67. Nationale Festival vum Autorefilm huet op alle Fall rëm genuch Qualitéit ervirbruecht, déi sécher och nach op internationale Festivallen am Ausland punkte kann. Hei zu Dikrech setzen se awer net nëmmen op de Film, hei gëtt och d'Fotografie héich gehalen. Den Dikricher Fotoclub, dee gëtt et ewell schonn 70 Jor a fir dee Gebuertsdag wor de leschte Mount eng extra Ausstellung an der Aler Laurentiuskierch. Enn September déckt Gedrécks an der Aler Laurentiuskierch an hei gouf och eppes gebueden. Den Dikricher Fotoclub huet säi 70. Gebuertsdag mat enger ganz exzeptioneller Ausstellung iwwer d'Geschäftswelt an der Stad gefeiert. An dofir waren déi aktiv Membere vum Club och richteg vill um Dill. Déi Ekipp, déi vun der Feiergarn Dikrech gaang ass, dat waren 13, 15 Leit alker geweecht. Déi haten am Ganze 6.000 Fotoe geknipst. Awer nëmme 85 hunn et bis virun de Public gepackt. Deen awer ass um Dag vun der Ouverture einfach nëmme begeeschtert. Ech fanne se ganz interessant. Ass och cool mol enker all d'Geschäfter hei vun Dikrech enker ze gesinn, zemools als Dikrecher. ass et scho cool. Et sinn och wierklech der puer dobäi, déi mer richteg gutt gefalen an wou ech mech och e bësse froen, also wéi en op déi Iddi komm ass, schonn einfach mol d'Geschäfter vu bannen, vu baussen insgesamt. Jo, ech wosst net, op wat ech mech aloossen, awer ech si positiv iwwerrascht. Ma ech fannen se ganz gelongen. Et ass ganz interessant. Et sinn déi Dikricher Geschäftsleit an et ass ganz flott, wéi se sech do prett erkläert hunn, fir fotograféiert ze ginn. Tatsächlech hunn si sech an all méigleche Pose fotograféiere gelooss, an iwwer dem Kucke mierkt een, déi Dikrecher Geschäftswelt ass eng ganz eegen, mat eegene Personnagen. Dat mécht Freed ze gesinn, datt déi Welt elo festgehal ass, stëmmt awer och e bëssen nodenklech. Fir eis ass dat ganz flott, aus dem einfache Grond, well verschidde Saachen hei am Bild festgehale ginn, déi an de nächste Joren enke wäerte verschwannen, wou mer eis bewosst sinn, datt mer Successioune fir verschidde Saache sichen a fir dat oprecht ze halen am Bild, ass dat heite ganz wichteg. Mee fir d'Fotografe stoung virun allem de Spaass am Virdergronn, wéi een um Cover vum Buch iwwer d'Ausstellung gesäit, an dobäi fir matzemaachen, waren si och direkt. Muss een natierlech och soen, datt mer ee Club sinn, wou jiddweree seng Meenung ka soen. wou jiddwereen um Sujet matschafft, wou s de kanns deng Meenung mat abréngen, däi Stil kanns mat abréngen a wou mer zesumme versichen, etwas ze maachen. An ech mengen, dat ass e bëssen dat, wat een hei an der Expo am Moment gesäit. Et si lo keng Auteuren ënnert de Biller, mee et ass eist gemeinsaamt Wierk. Dat heescht, mir hunn am Fong ëmmer dauernd Biller gemeet, gewielt an eis Approche verbessert. An ech denken, dat ass an engem Club och wichteg, dass ee méi wéi en Individu, et ass en e Grupp an de Grupp kann am Fong eppes maachen, wat vläicht deen Eenzelen an deem Nuuchs net hikiff kréien. Dat gemeinschaftlecht Zesummeschaffen schéint sech ze lounen an de Luef vum Kulturschäffen, deen dierft si sécher motivéieren, fir och mat 70 nach laang net opzehalen. Also ech fand eng wahnsinneg flott Ausstellung. Ech muss soen, wat ass déi alleguer déi, wann een déi kënneg Gesiichter alleguer seit op deene Biller hei. Ech fannen dat immens. Also dat ass eng esou eng flott Iddi geweest fir dat doten, déi doten Aart a Weis ze maachen. Ech muss soen, eng, ech gratuléieren dem Verein fir déi super Ausstellung hei.
Kuerz no der Fotoausstellung war iwwregens op där selwechter Plaz en anert interessant Evenement. De Serge Tonnar, deen hat sech déi al Laurentiuskierch erausgesicht fir als eng vu sengen Etappen op senger Kierchentournée. Mir hunn de Kënschtler kuerz viru sengem Optrëtt begéint. Den 11 Oktober hunn de Serge Tonnar a seng Band Lego Trip op hirer Kierch an Duerf-Tournée och zu Dikrech an der aler Laurentius-Kierch de Gebietsteppech ausgerullt. Fir de Künstler ass op dëser Tournée en alen Dram an Erfëllung gaang, och well hie selwer als Kand ni huet dierfen an d'Kierch goen. Ech hu guer näischt matgemaach, ech sinn och net gedeeft, wat an där Zäit net esou Usus war, an ech sinn an enger Famill grouss ginn, wou am Fong d'Kierch net ganz gutt gesi ginn ass. An zum Beispill hunn ech och net dierfte carrément an déi reliéis Scoute goen. Ech wär gär gaangen um Lampersbierg, well dat war déi Trupp, déi do war. Ech hunn net dierfte. Bei mir war et ganz genau ëmgedréit wéi bei deenen anere Leit. An esou dass ech guer keng, guer kee Bezuch zur Kierch hat. An da kënnt d'Lalo vläicht e bësse méi, méi spéit am Liewen. Ech si keen domme Jeeër, mee de Bommeleeër. An ech kommen, fir ze sprengen deng Brécken an deng Weeër. Ech si keen domme Jeeër, mee de Bommeleeër. Elo also dierf hien. An och zu Dikrech, an enger vun den eelste Kierche vum Land, hunn d'Arrangementer vu Jean-Marie Kieffer, Georges Urwald an Eric Falquero fir Dammekouer gutt funktionéiert. De Serge Tonnar sengersäits fillt sech als Sänger hei op der richteger Plaz. Kierche si fir hien nach ëmmer wichteg Plaze gewiescht, wéinst der Rou, awer och well et Plaze fir Musek sinn. Et ass e schéint Gefill an de Kierchen, besonnesch wa se voll ass bis uewenhinner. An et huet funktionéiert bis elo, de Programm. Ech si ganz frou doriwwer. Et si Lidder, deelweis Lidder, déi d'Leit kennen, anerer, déi se vläicht net esou gutt kennen. déi méi an de Programm passen an déi mer extra arrangéiert hunn alleguerten an ech spiere mech ganz, ganz wuel an der Kierch. Ech kéint méi oft maachen, ech si vläicht e verfeeltene Paschtouer.
All 12 Virstellunge vun der Tournée sinn iwwregens bis op e puer Plazen ausverkaf, wie weess, d'Experienz Kierch am Duerf

Engersäits d'Hierscht Kiermes op der Kluuster, direkt hei virum Palais de Justice wou mer elo stinn, an dann awer och an der Foussgängerzon zu Dikrech d'Hierscht Fest wou lokal Produiten a Konschthandwierk am Mëttelpunkt stinn. D'Hierscht Fest zu Dikrech huet ewell Traditioun. 2002 wor dësen Event vum lokale Syndicat d'Initiative an d'Liewe geruff ginn fir déi eelste Foussgängerzon vum Land nei ze beliewen. Am Fong Golfe Leit an Dikrech ze kréien, haaptsächlech. fir Liewen an d'Groussgaass ze kréien, fir datt d'Leit an d'Geschäfte ginn a fir eben eng Animatioun méi an Dikrech ze hunn. Mir haten ugefaange mam Uelzechter Maart, dat war 2002 a virdrun, dat war e rise Succès an du hu mer geduecht, da komm da maache mer am Ufank vum Joer eppes an zum Schluss vum Joer Ähnleches an dat huet och gutt geklappt. Mir waren déi Zäit déi eenzeg, déi Déi Zäit esou Fest haten. Haut ginn et Kürbisfester an Hierschtfester an nach an nach, ne? Zënterhier kënnen d'Leit also elo all drëtte Weekend vum September an de Stroosse vun Dikrich flott Konschthandwierk a regional Produkter entdecken. Natierlech ëmmer alles vu beschter Qualitéit. Wat ech ëmmer flott fonnt hunn, dat ass, datt wa verschidde Stänn waren, wou een och esou extra Saachen ze kaf kritt, wéi Hunneg oder Gebeesbotter, dat ass dëst Joer absent. Duerfir awer ëmsou méi Hunneg, Dës Dikricher Madamm ka sech op alle Fall net iwwert d'Aktivitéit vun de Beie bekloen. Am Éislek anscheinend ganz gutt geschafft vun Dikrech un nordwärts hunn se ganz fläisseg geschafft an t'ass iwwergelaf an de Beiestäck wéi et sou waarm war hunn si gutt vill geschafft. Dat gefällt ees selbstverständlech als Dikricher bedeelege mer éis oder mir kommen op de Maart. Si ganz frou dat mer dat Hierschtfest hunn. An duerfir kann een ëmmer erëm Neits entdecken, wéi dës handgemaachte Bio-Seefen aus der Seefefabrik. Majo, mir waren deemols an Estland Vakanz an do hu mer entdeckt dass een do e Workshop ubilt dee Seefe mécht an sinn mer kucke gaang an do huet een e ganzt Haus voller Seefe gehat an hunn ech geduecht wow, wierwaat mir dat awer selwer maachen, hunn ech mech bëssen informéiert doriwwer, Bicher kaf. Op Youtube gekuckt an dunn jo einfach eng kleng Atelier opgebaut an selwer den Seefe gemaach, voilà. Leeft dat da richteg gutt? Dach jo, mir hunn och e klengen Online Shop an voilà wéi gedoe op Mäerz wéi hei elo an dach also mir kënnen eis net bekloen, also kënnen schonn einfach e klenges Vakanzebudget deraus schafen. Awer e gutt Zeechen, um Dikricher Hierschtfest kann een och op eng Partie traditionell Stänn zielen, déi scho vun Ufank u matmaachen. Und es gefällt Ihnen hier in Diekirch? Ja, auf jeden Fall.
Es ist gemütlich, familiär. Ähm, ja, bevorzuge ich. Also, ähm, ja, ich habe auch Stammkunden hier und man fühlt sich schon zu Hause.
Hirschfest ass en Fest, wat eng laang Traditioun huet. Et preparéiert ee sech an déi méi. Kal Saison soll ech emol, kann ee jo fir Dekoratioun fir dobannen kann een ëmmer eppes fannen. Dikrech ass eng flott Stad, déi eng flott Ambiance huet. E Pättchen drénken, eppes gutt iessen, e gudde Mau vun Iessen gehéiert jo och dozou. An Dir maat hei och mat beim Hierschtfest? Majo selbstverständlech, dat gehéiert dozou. Wann een e Geschäft hei an der Strooss huet, kann een net verlaangen, dass déi aner Leit erbäi kommen a selwer geet een bei de Fernseh sëtzen doheem. Dat heescht, Dir hutt och sonndes dann op? Mir si och natierlech selbstverständlech dobäi a mir hoffen op besser Wieder. Jo, d'Wieder, dat huet dëst Joer fir d'éischte Kéier an der Geschicht vum Hierschtfest net matgespillt. Awer och duerfir ass virgesuergt mat engem Ënnerdaach. wou een och bei schlechstem Wieder op déi beschten Tarte flambée ziele kann, selwer gemaacht an zervéiert vun de Leit vum Syndicat. A ween op den zwee Deeg vum Fest och nach an de Buttiker ronderëm akeeft, deen dierf um Enn souguer eemol um Glécksrad dréinen a mat engem flotte Cadeau vum Syndicat heem goen. Een aneren Happening, deen net méi aus dem Dikrecher Manifestatiounskalenner ewech ze denken ass, Dat ass de Festival de la Gravure, deen dëst Joer scho fir d'siwwenzéngte Kéier am Kulturhaus ofgehale gëtt. Eng vun de bedeitendsten Expositiounen an deem Genre, déi wäit iwwer d'Grenze vu Lëtzebuerg eraus bekannt ass. Dat Dikrecher Kulturhaus, direkt um Geschichtsmusée, bitt duerch d'Joer vill verschidden Ausstellungen. Besonnesch groussen Undrang awer ass ëmmer um Ufank vum Hierscht, wann de Festival de la Gravure ugesot ass, op deen déi Dikrecher Kulturvereenegung La Palette invitéiert. Dat Interessantst och, dee Pêle-mêle mat anere Lëtzebuerger Artisten an Net-Lëtzebuerger Artisten, déi awer de Wee hei op Dikrech fannen, fir ze kucken, fir eng Beräicherung ze sënn fir de Festival de la Gravure. Tatsächlech fënnt een nieft bekannten Artiste wéi Isabelle Lutz a Jean Leider, de President vun der Palette, och eng ganz Rëtsch interessant Leit aus dem Ausland an ënner hinnen eng Partie, déi scho vun Ufank un dobäi sinn. Well es hier, es interessiert mich sehr, weil es so viele verschiedene Leute hat, die Grafik machen, und es ist wunderschön, wie es auch ausgestellt ist, und die ganze Atmosphäre gefällt mir sehr gut. Och immer gerne dabei. Ja natürlich, well ech finn des immer nach sou spannend wéi früher, eigentlich nach spannender, well wéi méer man da derbäi ist, wéi méer sieht man was alles et für Möglichkeiten gibt.
De Succès vun dësem kulturellen Event huet dann och méi Demande vu Künstler wéi kënnen opgeholl ginn. Zu 45 am Ganze sinn se dëst Joer, 23 aus dem Ausland an 22 Lëtzebuerger, an duerch d'Bänk gëtt nëmmen top Qualitéit gebueden. Ganz flott, well et sinn verschidden Genren sinn hei an och mat vun auslännesche Künstler an dat fannen ech eng gutt Saach ne, an dat soll een och ënnerstëtzen eis. An Dir kaaft och dann? Wahrscheinlech, dat ech hunn elo, ech sinn elo eréischt bäi, also eréischt komm, elo kann ech nach net soen ob ech eppes kafen oder net ne. Ech mengen déi Saache sinn awer déck gefrot hei. Do muss een d'Show bäi maachen. Jo, dat ass wouer, well ech hu gesinn en an si scho Punkten op verschiddene Biller. Also wann een Interessi huet fir ze kafen, da soll een et nach den Owend maachen. Also maacht och Dir Iech bäi, wann Der interesséiert sidd. D'Ausstellung ass just bis den drëtten November ze besichtegen. Sou, hei si mer elo am Keller vum Palais de Justice ukomm, an der schéiner Cafeteria, wou ee sech schonn bal e bëssen wéi an enger Stiffche fille kann. An an eiser Serie iwwer déi Dikrecher Geschäfter, do huele mer iech haut och mat an eng Stiffche. Ecke Popas. Sinn d'Meyers Lynn, ech wunn hei zu Dikrech. De fofzéngte Mäerz dëst Joer hunn ech mäin Hondsalo opgemaach, dee Muppestiffchen heescht. Wou ech lo nach net ganz laang op sinn, kommen ëmmer erëm nei Clienten. Et si ganz vill Leit, déi mer soen, se si ganz frou, datt ech opgemaach hunn, datt lo hei och emol eppes ass. Merci. Dat hei ass d'Alpha, et ass e Mëttelmix an hatt gëtt elo getrimmt. Ech wäschen d'Hënn, ech trimmen d'Hënn, ech verbotzen d'Hënn, schneiden se komplett, da ginn d'Kralle gemaach. De Buttek hunn ech hei opgemaach, well ech mer einfach geduecht hunn, fir eis Muppen hei ass dat immens gutt, well mer näischt hei hunn. Gefällt mer einfach immens mat den Déieren eppes ze maachen. D'Mier gi wéi dankbar d'Hënn da sinn. Grad esou Hënn déi aus dem Ausland kommen oder esou déi immens fäerten, déi weisen ganz oft mega vill Léift an dat ass einfach mega schéin. Super hi aii. Ganz ganz zefridden, sinn immens glécklech datt ech en opgemaach hunn. Eppes besseres konnt et net.
Bauhaus, dat ass eng Konschtschoul, déi virun 100 Joer vum Walter Gropius zu Weimar gegrënnt ginn ass. Eng vun de bedeitendste Schoulen am Beräich Architektur, Konscht an Design aus dem 20. Joerhonnert. An obschonn dës net laang bestanen huet, sinn d'Influencen bis haut bliwwen. Hei zu Lëtzebuerg Do ginn et besonnesch vill Spure vum Bauhaus zu Dikrich. Déi Dikricher Architektur spréngt dem Visiteur direkt an d'Aen. Nieft ville schéine Maison de maître vum Enn vum 19 Joerhonnert, fënnt een dotëscht ëmmer nees Bauhaus-Elementer aus den Drësseger. An dat ass keen Zoufall. Eng ganz Partie vun dëse Baute si vum Toni Biwer, engem Dikricher Architekt, deen zur Zäit vum Bauhaus-Mouvement frësch vun der Uni a senger Heemechtsstad, E fruchtbare Buedem fir déi modern Bauweis fonnt huet. Ganz interessant, an mir féieren dat e bëssen och natierlech drop zeréck, dat zu där Zäit, dat sinn déi Joerzéngte virdrun, am Joerhonnert virdrun, Dikrech eng richteg, eng grouss Héichzäit erlieft huet am Tourismus duerch den Alexis Heck, deen vun Dikrech war an am 19 Joerhonnert den Tourismus promouvéiert hunn, am Fong geholl fir Lëtzebuerg erfonnt huet an ganz vill Leit op Dikrech bruet huet, vill Touristen. Vill Hotellen, déi gebaut gi sinn. Mir gesinn och hei an där Strooss, wou mer elo stinn, vill Bauten aus där Zäit, déi a ganz ville verschidde Stilen, déi an Europa present waren, gebaut goufen. Do gëtt also versicht ginn, op Dikrech, d'Ausland op Dikrech och ze huelen. Duerch den Toni Beaveren, awer och aner Architekte wéi de Jean Loots vu Reisduerf, konnt sech de Bauhaus esou also an der Stad etabléieren. Am Kader vun de Journées du patrimoine 2019 huet de Luxembourg Center for Architecture an Zesummenaarbecht mam Musée d'histoire vun Dikrech duerfir Enn September och eng Visite guidée sur les traces du Bauhaus à Dikkirch organiséiert. Lassgoung huet bei engem Bau, deen zum Virgängerstil gehéiert, dem Arts and Crafts, eng englesch Beweegung, déi tëscht 1870 an 1920 als Oppositioun zu der industrieller Masseproduktioun erëm wollt d'Handwierk an de Mëttelpunkt réckelen, dobäi awer schonn an eng Richtung vu méi funktionalem Baue gaang ass. Och an der Bauhaus-Architektur goung et drëm, d'Formen nees op dat Wesentlecht ze reduzéieren. De Bauhaus-Mouvement wëll virun allem mat historesche Baute briechen an eng nei Haltung zum Liewen ausdrécken. D'Bauhaus mat dem ville Glas an enger grousser Ouverture op d'Natur sollt awer och eng sozial Architektur sinn. Dat wollte mer och ganz kloer maachen. Mir nennen elo verkürzend déi alles, wat am Fong all an den drësseger Joren als modern Architektur estanen ass, Bauhaus. Et huet awer zum meeschten Deel guer näischt mam Bauhaus ze dinn. Et ass einfach eng Formensprach, déi sech aus ganz ville verschiddenen Richtungen entwéckelt huet, fir sech ofzewenden vun dem traditionelle Bauen, vun deem historesche Bauen mat ganz vill Dekor a mat ganz vill Vill Klimbim, deen am Fong all net néideg war an dee sech och an dem am Liewen vun de Leit duerchgezunn hutt, natierlech bis an den Intérieur vun den Haiser. Also souguer de Besteck, deen et zu där Zäit gouf, de Mobiliar, dat war also alles ganz floral an dekorativ. An hei ass dann eebe versicht ginn, sech dovun Prinzip ganz kloer ofzewennen. An och wann den Toni Biwer kee richtege Bauhausarchitekt war an deemno och d'Haiser, déi hien an der Stad gebaut huet, net bis an de leschten Detail richteg Bauhausarchitekture sinn, sou sti si dach fir eng Ouverture d'esprit vun enger Stad an hire Bierger, déi bis haut hir Spueren hannerlooss huet. An dat wor et fir eis Emissioun aus dem Dikricher Palais de Justice. Bleift awer nach de Bléck op de Manifestatiounskalenner. Ech soen Iech awer elo schonn mol Äddi an hoffen Dir sidd a 4 Wochen erëm dobäi bei Dikrich TV. Maacht et gutt.
Leben ohne Schule, sou nennt sech ee Film, deen e 25 Oktober um 19 Auer am Ciné Scala gewise gëtt a wou duerno eng Diskussioun mam Initiator vum Film geplangt ass iwwer Bildung, a wat déi beschte Konditiounen dofir sinn. Eng Manifestatioun vun der SPL ALLI, de Lëtzebuerger Veräin fir fräi Bildung. Sonndes de 27 Oktober ass groussen Hierscht-Shopping an der Dikricher Fussgängerzon ugesot. Um Hierscht-Sonndeg sinn d'Geschäfter vu 14 bis 18 Auer mëttes op, awer et kann ee scho moies akafe kommen. Dikrech feiert dëst Joer nämlech 400 Jar Frëschmaart a fir déi Geleeënheet ass ee speziell Maart deen um 10 Auer ufänkt. Um 11 Auer gëtt et an deem Kontext een Éierewäin op der Liberatiounsplaz. Dann ass de 16 November an der Aler Seeërei e grousse Galaconcert vun der Philharmonie Municipale am Kader vun PMD Friends geplangt, wou déi Kéier déi Déifferdenger Harmonie Municipale op Besuch ass. De Concert, ënnert der Leedung vum Erny Hammes a Gilles Klein, fänkt um 20 Auer owes un.